आओर एहिके साथे जहन हम अएलहुँ तऽ देखलहुँ कि भोज भऽ रहल अइ तऽ हम सोचलहुँ कि हम जे ई लुत्फ उठा रहल छी तऽ एहिसँ बढ़िआँ कि ब्लॉग सेहो बना लै छी दिल्ली मुम्बइमे जे रहि रहल छथिन ओहो अपनसबके मिथिलाके भोजसँ जुड़ि सकै छथिन तऽ चलू देखै छी आइ भोजमे कि कि भऽ रहल छै चलू चलै छी आगाँ ई भोज जे देखि रहल छी बड़का बड़का भोज जे मिथिलामे भऽ रहल छै से हिनकासबके बिना पॉसिबल नहि छै किएकि अपना सब एक दिन दू दिनमे आबिके खाय लै छियै जेना जाहि दिन भोज भेल एकादशा भेल खाय लेलहुँ द्वादशा भेल तऽ बस मिल गेल ओइके पीछा ई चारि पाँच दिनसँ लागल रहै छथिन हिनकर सबके मेहनत जे छै से अटूट मेहनत छै लगातार मेहनत करै छथिन ई सब तऽ हिनकर सबके जे मिथिलाके भोज भऽ रहल छै ओइमे जे औदा छै से सबसँ उपर छै भोज जे कऽ रहल छथिन हुनकोसँ उपर छै हिनकर सबके मेहनत हमर इएह काज छै भैया इएह समाज छियै जे अपन सबके आइ भोज करबैके लेल मीटिंग कऽ रहल छै के केना की परसतै आओर केना की हेतै तऽ ई समाज सबके गाँवमे रहै छै एक्टिव रहै छै भाय हिनका देखियौ की करथिन आब वन टू थ्री आओर गो जो तोरीके पारसके लिए रसगुल्ला सब पैक भऽ रहल छै एतऽ रसगुल्ला आओर गुलाब जामुन जे पन्नीके पन्नी सीधा दऽ देल जेतै आदमी पुछिकऽ कि कतेक आदमी छिए ओतेक पन्नी दऽ देल जेतै तऽ पूरा लड़कासब लागि गेल छै जाहिमेसँ अहाँके भूषण नितासी छै प्रकाश अइ सब अइ आओर दुर्गा आओर भाइजीसब एतऽ बैसल छथिन पूरा निरीक्षणमे कि कोनो गड़बड़ नहि होइ किछु चीजके बाबा से छथिन अपनासबके बीच तऽ देखिऔ छोटू भाइजी सेहो छथिन अहाँके गर्मीमे सबसँ बड़का दिक्कत कि रसगुल्ला गुलाब जामुनके ठण्डा केना रखना छै ओहिके लेल पंखा लगा देल गेल छै एरोप्लेन पकड़ि कऽ एला अपना मिथिलाञ्चलके भोज देखबाक लेल आओर करबाक लेल

और उनके पास छी और उनके संग छी उनका और जानकारी ले छी भोज में की केना सिचुएशन छे और केना की की बजाल गेल छे भाई जी प्रणाम प्रणाम की हाल चाल छे भोज का बहुत बढ़िया हाल चाल भोजक हां हम्म, बहुत ढंग से भोज भ रहल ये कतो कोनो चीजक अभाव नहीं अछि आ हम सब जे खास करके हम सब की लग बैसल छी हाँ। हमर सब के यह उद्देश्य अछि जे सब समाज के ढंग से हाँ। कोनो चीजक अभाव नहि होन ई भोज सम्पन्न होय ताहिमे हमसभ लागल छी आ सङ्गे सब्जीके स्टॉको देख रहल छी जे अगर कतहु कोनो कमी बेसी होइ छै तऽ हाँ। ओकरा समय रहैत पूरा कऽ ली भोजमे की की छै अजुका भोज हमरा सभके बाबाके द्वादशा छियनि जाहिमे आइ द्वादशा कर्म छै जाहिमे पूरी सब्जी दाल फ्राइ मिक्स भेज रायता लालमोहन रसगुल्ला आओर दही एहि सब सामग्री स हम सब अपन भोज क रहल छी। उत्तम व्यवस्था य। आ भाईजी कते आदमी के भोज छै मतलब कम से कम कते आदमी हेते करीब? लगभग दू हजार आदमी आय भोजन आय ने करता। बाप रे बाप सब विशाल मि भोज छै हँ हँ जैमे सब वर्णक लोक छैथ। आन आन गामक लोक छैथ ई सब मिला क दू हजार आदमी आय भोजन करता। और ऐमे हम सब समाज तन मन स भिड़ल छी। हुनका सबके भोजन मे कतौ कोनो तरहक दिक्कत नै होय। वाह भाईजी बहुत बहुत धन्यवाद भाईजी धन्यवाद अहाँ देख सकै छी पूरा इहो तरफ छै ओहो साइड छै अहाँ देख सकै छी ओहो साइड बहुत सारा लोग बैसल छै हम उम्हरो देखायब अहाँ सबके और व्यवस्था पूरा टाइट छै जानकी भाईजी के चिन्ते में अहाँ सब छापामारी में जे नेता बनल छलखिन मुखिया जी हुनके तरफ से ही छियै

फर्स्ट तोर अहाँके उठि चुकल छै अहाँके भीड़ देख लियौ हँ हँ हँ भाईजी सबसँ मिलबै छी अहाँके भाईजी भाईजी प्रणाम है

आइ काल्हि जे छै ने पहिले अहाँके होइ छलै कि लोक खाइ छलै बरियातीमे रसगुल्ला हँ। आइ काल्हि जे छै अहाँके एते रसगुल्ला हुअ लगलै हँ जे एकदम आदमी विचित्र भए गेल छै रसगुल्लाके भोजसँ ताहि दुआरे लेकिन की करबै जे चलै छै से तऽ करऽ पड़त तऽ बहुत बढ़िआँ बहुत सुन्दर मिथिलाके जे छै ई सब अहाँके खूबी छियै अहाँके बहुत बढ़िआँ लागि रहल यऽ ई सब अहाँके मिथिलेटामे भेटत दोसर ठुमा काल्हि सरोज कहै छलै हँ खिस्सा जे अहाँके बम्बइमे आबै छै आ मरै छै आ ओकरा अहूँ सब तऽ मुंबईए में रहै छियै ने हुक्का पानी अहाँके की कहै छै ओ आयल ओकरा स्वागत हुक्का हाँ, पानी हुक्का से करै छै। विदा करबै। हँ हँ हँ तऽ ई अहाँके खाली एकटा मिथिले टा मे भेटत आ हमरा सब से आदमी से आग्रह यऽ जे अपन ई मिथिलाके बौआ होनहार बौआ छथिन एहि दुआरे सब आदमी की यौ हुनका चैनल के सब्सक्राइब करी हिनका से जुड़ी हँ

बात रहत आ अहाँ अहिना निकली आगू हमरो सबके गाँवके समाजके अपना जिलाके अपना प्रखंडके नाम रोशन करी इएह सङ्गे हम अहाँके सङ्ग छी चलू ठीक छै भाईजी थैंक यू बांट पर दो तीन पीस और फोन करब खाली आप